This na pidgin news man about town reporting. di borno state govnor wey be babagana zulon don provoke say since may 2011 say boko haram don brutalize over 37500 pipo and more than 2.5 internal displaced persons dem di govnor come dey yarn say make army dem make dem use new style to fight dis boko haram dem so life dem go stop to dey waste o im come provoke dey give di command control and structure of nigerian army say dem no get any reason wey be say dem no fit secure baga town o say because dem get over 1900 soldiers wey dey for inside baga town say if di soldiers dem no fit secure baga town say himself go even employ hunters dem to do di work. isis for nigeria wey dem dey call iswap don use cutlass take cut off twenty pipo dem head according to how we take hear di tori di pipo dem say dem brutalize one of dem na mr bam musa islamic teacher wey be say e dey preach for inside tumbus two other soldiers dem wey be say dem no call their name and one other man wey be say im name na john wey be igbo man wey be say dem catch say because say im dey peep dem dis thing happen on friday thirty-first july twenty twenty around ten thirty am for inside tundu wungo wey dey close to sabon tumbo near lake chad area. abdul wahab musa wey be one of the boko haram boys dem wey dem yarn say dem don change as boko haram fighters dem yarn o say e no expect say federal government go care for dem like dis o according to wetin punch yarn musa wey be say im come from bama for inside borno state yarn say im don kill plenty pipo well well o and im no fit remember di number of pipo dem wey be say im don kpai. di 38 years old abu wahab musa wey come from bama for inside borno state tok say boko haram force dem to join dem o im na one of di 601 boko haram boys wey federal goment don support o make dem go back to dia village to go live beta life im con continue con dey yarn o say dem run comot for boko haram camp o wey nigerian army con see dem con carry dem go inside giwa barracks for borno state. some pipo don dey provoke dey parayan about di 601 boko haram members dem wey dem yarn say dem don change wey federal goment don helep to go back to dia village dis pipo dem come dey provoke dey give federal government say dem no like wetin federal government do because person wey be say brutalize another person wey be murder suppose stay for jail for life but instead federal government dey pamper people wey be say dem don kill dem don kidnap dem don rape children and na mr ona ehomo wey be the chairman of trans world security system limited na im yarn dis tok. lagos state fire and rescue service agency don yarn o say so many pipo don wunjure becos of di gas explosion wey happun for inside ajawo estate and dis tin happun around dat kain 6:58pm under 24 hours wey be say anoda gas leakage happun for inside pangrove estate. ground no level and everywhere dey shake o for inside mararaba for nasarawa state as ekeoloba dss brutalize one security guard for inside ebenezer primary school just because say dem dey argue. chidinma njoku wey be 27 years old and im co-worker wey be chima nnaikpe 29 years old two of dem wey dey work for commercial department hajji and cargo terminal for inside federal airport authority of nigeria don brutalize last week saturday july 26 2020 wen truck wey carry plate number of sgm 715 xa wey carry di load of 2050 container wey fall on top di motor wey be say dem dey inside. one 80 years old farmer wey be ugbo oka don break di record wey pipo dey yarn say if man don old e no go fit knack well again o mr oka wey be say im wife na 27 years old don born twins and dia name na hassana and hussaina wey dem join togeda before doctors dem come separate dem for inside federal medical centre kefi nasarawa state im yarn for inside interview say im no dey take tramadol im no dey take any manpower before im go knack im wife o say because im believe say di power to knack pikus say na god na im dey give am o. di lagos state goment don close isolation centres for etiosa and agidingbi and na govnor jide sanwoolu na im yarn dis one im come follow yarn o say church dem and mosque dem go open again o from 7th of august 2020. di bollywood superstar wey be amitabh bachchan yarn on sunday say dem don discharge am from hospital afta wey dem admit am say im get coronavirus and im test positive of di disease. dis na pidgin news man about her and na me mc nehi na im dey yarn so make una get better day.